Mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso e thuroni. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Zoen Ler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora, jora mag wuora wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade ruodhwa. Chunya odendi jatend lweny. Erokamano kuom loso thuoloni mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni Adonai to mara kuom Yesu. Amen. Johera mag wuora Adhi wuoyo kodi kuom kwamo. Kwamo ma kineno dala moro tineno ka dala no kwamo. Kineno ala moro tineno ko dala ala no kwamo. Nyar ng'ato kwamo, wuod ng'ato kwamo. Tij ng'ato moko oling' ti. Ne ni tich manochulo pesa mang'eny ma wuoyi noyude kawuono kata noyude okwamo onge gima sudo nyar ng'ato nodhi otedo arus notim madongo dongo gik madongo nomiel kad madongo nogo kawuono nyar ng'ato kwamo e nying yesu ja nazareth jawa chika mondo awuo kuom kwamo ma ng'ato nyalo moke anete ng'ato nyalo moke kwamo to kara nitie gima kelo kwamo kapok achope gima kelo kwamo we asom gima ondikie mum nyasachwa mapok olo Adhi somo e Johana abich e wang'e. Yesu ochango ng'ato Bethseda e dho yawo mano Yesu ka Jehova mani luongo no osiptal maduong' chier mar choke mani luongo ni Yesu Nyamrerwa romo kod wuoyi mokwame dho yawo higa pradek kod aboro ka koth chwe goye kanyo ka chieng' rieny chame kanyo kata en mana koth mar pe goye kanyo joma ne gisomogo samoro ok nyal lime ang'o momiyo ok ginyal lime kwamo mare mineno nyaka jodalagi samoro ok nyal lime konyruok mag onyalo yudo kuomgi onge ang'o momiyo kwamo ne maneno asom gimondiki Bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap jo-Yahudi moro kuno. Nitimo sawo johera mag wuora, itimo sawo moro mar jo-Yahudi. Sawo sama itimo iyang'o gik madongo, ji miel, oluongo jothumbe madongo dongo, ji wuok ka miel matek giwacho ni wadhi e sawo. e sawo kanyo nitie ng'ama olewo e dala maduong'no nitie ng'ama olewo e dala ma ji osomeno nitie ng'ama olewo e arus marang'ongo mane otimno nitie nyako molewo lewo mare kwamo mare jo nyaka plot modak e neno nyaka kayuochene neno nyaka kwamo mokwamo godo no bende nitie timo gik madongo dongo nitie joma nodhi nyaka e mbalariany kawuono ka wawuoyo kodi pod ginie kwamo nyaka jok mane gisomogo kang'iyogi neno mana kwamo ma gin godo kawuono wakelo yesu yath Nakelo Yesu chier mar choke komeko chier mar choke jagalili. Misango moromo en kende en ma en ka muma wacho niya Isaya prabich ga ng'wen matin apar gabiriyo onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata ng'ato moke anete kawuono kata ng'ato moke ong'ono sani wan kod yesu manyalo pudho ng'ato magolie kwamo e lela kata ng'ato lewo kata ng'ato moko to nitie jehova shalom yesu manyalo dwoko geno kama geno nyorume kama nyi paro ni ng'ato kwame miwacho ni ma to kiawa ka nowuog ka dalani bende kiawa mier ma nosewe kucho ma nodhi owit kucho ma nowachi ni mago to ok nonyalre wang'eyo jokang'ane wan wang'eyo ni gito gin jokoth kwamo kawuono wakelo yesu jaduok geno misango mar misengni rembe ochwere musalaba manuel wacho ni biuru joma ogangore gi misike mapek kabiro miyo uyweyo duong' odog ni wendo duong' odog ni jagalili Donge odong' ni Yesu ratego ni timo chop dhoudi moro kuno e, e Jerusalem kanyo e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe ne nitie yawo moro miluongo gi dho Yahudi ni Bethsaida. Yawono ne nigi agolni abich. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rang'onde kod pudhe ne nindo e agolano agolino. ne girito mondo pi otugre nimar kinde moko malaika ne lor e yawno kendo ne tugo pi to bang' tugruok pi kamano ng'at ma tuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora ma ne en go bed ni ne en kod covid-19 bed ni ne en kod ndulume bed ni ne en kod ich maremo bed ni ne en kod tuo ne en kod sandruok ma kama noted to niluonge kod nying moko magalagala ma sama notedo noero to nying go to noko donjo godo bende sama notimo arus ma nikawo nyaka pete kikete lwete nyingo ne ok oluonge godo nyaka sama ne gichako dak nying marichogo ne onge to sama nochako dak to kwamo luwe kawuono kwamo ni mwadwa chimo gi ng'ong kwadwa nyiso kwamo ni kawuono ionge teko e nying yesu ja nazareth be ni en kwamo momako i nyar ng'ato momiyo pile kod pile odhi omako madho fwagro osetemo motamore Joplot ong'eyo gima time, nyaka joma ne gisomogo bende ong'eyo gima time, nyaka jok ma utiyogo be ong'e gik ma timi. Kawuono wan kod Yesu Raba, ondike Jokolosai ariyo apar gang'wen ni norucho gima nondiki ma notueyowa kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth gima nade ma nondiki mokelo kwamo wan kod Yesu manyalo ruche kod rembe kawuono ni wang'eyo sama jo Israel wuok e piny Misri o oh, ram jarombo noyang' mano wir remo e dhoot wir na ngimani kawuono kod remb yesu jatelo bakri gi remo mang'ongo remo ma satan oluoro remb yesu pod ngima remo no buruok no um e nying yesu ja nazareth wan kod yesu wawacho kendo wanwoyo onyalo duoko geno kama geno nyorume duong' odogni Mumba kona ni ji mang'eny matuo kaka muofni, nyiri mane osewach ni ok nyal yudo nyithindo, chwo mane owach ni ok nyal kendo nyiri mane owach ni ok nyal tedo. Wakelo Yesu yath kawuononi, wacha wacha ni mae ika, mae odiochienga, mae odiochieng' ma kawuononi Nyasachwa nyaka itimna ng'wono kama ji mang'eny yude resruokni. Abende ja paradiso Yesu nyaka itimna ng'wono. Wang'eyo Yesu mane oparo Ana an olewo kinyire pile kod pile seche ma ji dhi aore en nying, nying ana sama ji dhi moto en nying ana sama ji dhi e chiro en nying ana ka penina kod osiepene nyiere sama jehova noa malo matek japaradiso nyalo ane ng'ato malo ma nyaka nyierago ogo zip nyaka dho jonyiero moum maling' ti ma jonyiero dong ka gidhier nono ma gipenjre nochakre nade mane nyasachwa nyasaye matimono ma wasigu penjre nochakore nade ohalano nyalo chung' kata ohalano nie kwamo yesu nyalo chunge kawuono e nying yesu ja nazareth ich mapok oting'o nyathino oparo sarai dhako ma migumba mane onge nyathi kawuono ni wakelo yesu meja Oh, wakelo nyakwar joka Jese oparo Ibrahim makatera ka higni ochopo higa prochiko kod ochiko. Nyasachwa ok mondi to Jehova bende ok deki sa ne koromo obiro timo ni ng'uono gik ma onge dala ugo Jehova ni kodgi uwache Zaburi prang'wen matindo ariyo noywaya kogola chuodho motimo todo eka noketa lwanda machung' motegno stabilishiti Nyasachwa ni godo onyalo chungo ng'ato kama ng'ato moke kama ng'ato kwame ma iluongo ni Yesu Jakratego onyalo chungi malo kata wasigu nowacho ni ok nyalre mano gine ma giwuoyo Jehova to biro chien sama owacho ni obiro ting'i malo obiro ting'i malo ma wasigu dongo ka kadhier nono duong' odogni Yesu ber mumba kona yaw none ni jagol ni abich ji mang'eny matuo kaka muofni gi rang'onde kod pudhe ne biro kanyo samoro moko noting'o ludhe joma ne piny nodianyo mano dong' mano kwan ni kere gi onge gima notimre mago joma nomoke kwamo joma nowach ni dala no ero dhier nogo e kidulo dala mani muode ondelo ti gwene odeyo o mier mane gin gi tichgi ne gin beto ne ji kod doyo ne ji kod kunyo ne ji choche mage joma yesu wuoyo kodgi kawuono joma nokwam e dho yawo ma e yawo mi resruok to nitie to joma ok ema biro to yudo resruok to gin gidong' joma nodong'go kawuono wakelo yesu meja ng'at moparo lazaro ja bethania ka ja lazaro okwam e bwo liel to sama yesu nodonjo koyudo ka ji ywak kod nduru opong'o pacho ja paradiso dwoko geno kama geno ne onge owacho ni goluru kidino mondo ung'iel kando mane gima wacho kawuono ni gima nade mosebedo kotue ng'ato idwa ng'iele kando kawuono ni nyinge suja Nazareth ae to wacho ni gik mano nal godo Lazaro mondo gol oko gima nade mano tue godo ng'ato mano moko kuom ng'ato kawuono Yesu biro golo oko e nyinge suja Nazareth ondike na uma chiel matinda par gadek Ochodo nyororo mane otwewa godo ondiki e, e Jeremaya prang'wen matindo ang'wen ni kawuono agolo nyororo oko e lweti. Kawuono ni gima otweyo lwete ng'ato, gima otweyo inyar ng'ato. Momiyo ijno remo pile kod pile. Wawacho ne ijno sani niya, iting'o nyathi, ichango, wijno ero, mabero no chango, kor maremo no, Jehova chango, TB en ang'o kuom Yesu? Ang'o mane otemo go Lwanda motame loyo? Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni Janazareth. To ng'at matuo moro omumba kona ang'wen wang' nimar kinde moko malaika ne lor e yawono kendo tugo pi to bang' tugo pi kamano ng'at matuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora ma en go to ng'at moro ne ni kanyo mano osebedo eh, matuo Kuom higni pradek kod aboro, Yesu noneno konindo kanyo, mong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Japuonj ong'e ni isechandori, ohandi no isechandorie, e dak ni isechandorie, kimanyo kwe isechandori, kama mondo mi ohandi ochung' isechandori, mar mondo nyithindi osom isechandori, mar mondo mi Dala wuchung' malo isechandori mar mondo mi gigeni odhi maber isechandori nitie joma osetemo johera mag wuora ma nyaka jong'ad rieko osebiro wang'eyo nyako ma iye nochwer tubu tubu higni apar kod ariyo ka jochiende modho iye oyawo fireji mag iye modho higa apar kod ariyo mumba konani nosetema juoke ma gwengegi ma thuchegi nyaka juoke masie motenga to lwar piny mago notemo notemo nyaka juoke mabiro gotieno nyaka mabiro nyaka uyuyu mag piny notemo juoke madonjo gotieno ah, eh, to seche ma noromo kod yesu meja bang' gik moko ka noserume dalagi duto sama noromo gi yesu osiptal sama noromo gi yesu nyamrerwa sama noromo gi komeko chier mar choke ja galili sama noromo kod yesu dwoko sama noromo kod yesu geno mane sama ich maremo nogo e sarut Ang'o midwa temo godo Lwanda kawuono ni? Oh, wiyore olewo higa pradek kod aboro. Ohandi oselewo higa adi? Ichno oseremo higa adi? Koso tich osetimore higa marom nade? Ohala osekethore marom nade? Eh, kit dak mari osenyieri marom nade? Joplot osenyiero marom nade? Kawuono wakelo duoko. Kawuono wakelo Yesu geno. En kod duoko, en kod nyalo. Obiro timo ne ng'ama oyie kawuono ni. Duong' odogni. Ng'at matuono nodwoke. Yesu noneno konindo kanyo mong'eyo nosetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo achangi koso? Ma nopenjo Yesu penjo, idwaro ni ohandi ochung' malo koso? Idwaro ni mondo iyud dakni koso? Wang'eyo Yesu jatend lweny. ng'at makelo dwoko, ng'at makelo geno kama geno norume idwaro ni yesu tim ni koso kuom tuo machendo noero manyuola osesole mowacho ni ng'ane twawe gi nyasache nyaka ich moseremo ma samoro nyaka jonyuol osewacho ni ng'ane nyathina ne an kod geno ni chieng' moro noting' dalana malo kawuono aweye kod nyasache higa pradek to oseromo kod aboro momedi e wiye. To kawuono Yesu oselimo, Yesu limo joma okwamo miparo ni jogo onge ng'ama nyalo limo. Yesu nyalo limo mier miparo ni onge ng'ama nyalo limo. Yesu kolimo dala gi ng'ato, Yesu kolimo od ng'ato, Manuel kolimo ngima ng'ato, ng'atno ok dong' kaka nyoye nitiere. We awe onyieri. Jakobo kane otwe lwetene kitero Misri, otere kotwe lwetene, otwe lwetene kod nyoroche, Oh, siepene mowetene joma nonyuol gi godo okawo Josef ma ouso giwacho ni mano kare olal seche mane Jehova malo sibuor nogole mane jela ng'ama nade mokwamo ma Yesu kawuono wacho ni japuonj akwama moka leo japuonj tim nang'wono noloko nying Josef ma wuod Jakobo Duong' odog ni wendo. Jakobo ma Jakobo ma wuod Isaka oromo gore tekiri mar Peniel okone ni winji Jakobo kochakore kawuono ok chak luongi Jakobo, ok chak luongi ng'ama okwamo, ok chak luongi ng'ama odhier. Dalau Nyasaye kete gik mabeyo kawuono ni nyinge suja Nazareth. Gima nade ma Jehova nopango ne dalau biro timore kochakre sani? Gima nade ma Jehova nopango ne odi ibiro chiemo gi ruodhi e nying Yesu ja Nazareth. O Zaburi mia achiel apar kod aboro matindo apar gabiriyo wacho ni ok abi tho nyaka ta ne gik mabeyo e piny joma ngima ka mtokni mabeyo abiro yembo, lewni mabeyo abiro bedo go, nyithindo abiro bedo e tienda, abiro ting'o gi mano yie mane Sarai noting'o, mano yie ma Hana noting'o. Duong' odogni. wacha wacha ni okana tho kapok agedo dala wacha kapod ohanda ni pok ochung' oh, kana dhi e bwo liel adagi e nying Yesu ja Nazareth waluongo Yesu komeko madhi e bwo liel maneja odhi losonwa gimiluongo ni warruok mang'ongo omayo jasigu kifungu kawuonone omi kifungu ne lela kifungu mar yie yie mar warruok mang'ongo wacho niya Bia bia ng'ama ni kod chandruok bia bia nitie Yesu maduoko geno kama geno rume bia bia kod chandruok no kawuono wacha wacha ni jatend lweny asebiro Yesu aseting'o bede na malo owakwamo japuonj kama kwame ni okachaka donge kwamo dung'o dong ni wendo Isaya prang'wen gabich wacho nowacho ni ruoth Kuros, asemako badi ma korachwich mondo ilo wasigu manie mbeleni. Abiro pieyo gode mogangore manie mbeleni. Mano Nyasaye mapok olo onyalo pieyo gode mogangore mbelewa. Zekaria ang'wen matindo abiriyo wacho niya, kata de chandruok ma Zerubabel nitiere godo to gichalo kaka gode, abiro piyogi ma gichal kod pewe. Chandruok ma in godo momi nyieri nomerwa, chandruok misewuothone nowadwa, chandruok misewuothone nyathi skul pi ne nyathi skul fees no, nitie Jehova manyalo kelo skul fees. Onge gima tame, ondiki e muma niya En e chakruok kod giko. Chakruok mar mwandu en Jehova. Giko mar chandruogi no er Jehova. Kawuono biro yweyo pi wang' ng'ato maywak pile kod pile ma samoro otieno tulu onge kod kwe en koko kod lwerruok pile kod pile nitie yesu ma jaduoko kwe en chandruok pile kod pile mong'ew ni undo kuchiew pile kod pile uonge gimoro amora nitie jehova manyalo kelo gik moko kama gik moko ne onge Wang'eye Yesu Ratego oparo Esta ma nyathi kich, ogole e bedo nyathi kich, okete obedo mikach ruoth. En ang'o mane otemgo Lwanda motame loyo? Wang'eyo Ruth mane chi liel ma chwore notho kapod nyako. to kodhi fulo oduma odhi fulo gik moko e puodho mar Boaz to Mumba kona niya igolo Ruth tung' ikele mbele Boaz dak kode Java lose wuon puodho onge gima tek kuom ruodhwa nyaka plot midwalono nyasachwa ni kodgi ondike Jeremia prariyo gadek matindo piero gochiko ni wachna chalo mach wachna chalo nyundo obiro baro lwanda matindo tindo o kaw majno kawuono mondo gima nade mochung' e nyim dhorangau gima nade mochung' e, e ohala gima nade manie piny ijno wachna ting'o mach kawuono ating'o nyundo obro baro lwandani matindo tindo okachaka dong'ie kwamo okachaka dong'ie nete ating'o jehova janasare ating'o yesu mare polo ondike fwenye adek matindo aboro naseketo dhote mbeleni maonge ng'ama nyalo loro kawuono ni kata nolore mondo umokie kwamo Jehova oseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo chako loro. Bende ng'atno dhi e piny cha modhi e piny cha, odonj gotieno kata odonj gokinyi, Jehova oseketo dhoot, onge ng'ama nyalo loro. Duong' odog ni wendo. Zaburi pradek gabich matindo abiriyo wachone ne gichikona obadho kayiem nono, kata jochiko obadho nochiko mondo imoki e kwamo jehova nitie mabiro golo ng'ato e chuodho motimo todo ang'eyo jokolosai ariyo matindo apar gang'wen wacho ni norucho gima nondiki ma notweyowa ang'eyo jehova mar polo gi piny nyasachwa wacho ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode Kaw sibuor ni ket e wandi, kaw sibuor ni ket e odi, kaw sibuor ni luong ne nyithindi. Wach ne Jehova mar polo, in sibuor onge le moro amora maromo kodi. Nyithinda gi aketo e lweti kawuono e nyinge soja Nazareth. Gima onge ga yudo, Jehova biro kelo gik ma onge. Mika abiriyo matindo aboro wacho ni wasika, oh, weuru buyo, weuru nyiero kaka unyierono Jehova pod nitie. Gigena mano lal Nyasacha biro dwokona, Ruoth biro ywe pi wang'a. Weuru nyiero nitie Jehova ma jadwok geno, kama geno norume nitie Jehova ma jadwok geno. Jawasika weuru nyiero, kata asepodho kama podheni, nitie Jehova ma biro chodha kagola chuodho motimo todoni, mochako keta wi lwanda, ma bende achiem kod ruodhi kaka joma moko. Nitie Nyasaye ma jadwok geno ne joma oyie. Duong' odogni. Duong' odog ni jakondo mula. Mathayo apar gabich apar gadek wacho ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudh oko kata en kwamo mano ochunie par ng'ato kata en kwamo ma ng'ato onge nyathi wasigu nochuno ka giwacho ni nyar joka ng'ane we oteda teda to ang'eyo ni bang' dweche ma kama obiro chako go abautan koduoge dalani kiriembe ni nyathi onge kiriembe ni kwe onge, kiriembe e dalano, wacha wacha ni e nying Yesu ja Nazareth gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho kawuono apudho kod teko mar Jerusalem mar Yesu mar polo onge gi lweny molosi mondo ohinya mano ohinya nitie jehova ma jalok nying ka noloko nying jakobo ka noloko nying ana ka noloko nying sarai moluongo ni sara mobedo min ng'ato en ang'o ma notemogo lwanda motame loyo ka oyie nyon yie maduong' Nitie Jehova ma jadwoko geno, dwok nyona nyona yie motegno. Nitie Jehova ma jadwoko geno, nyona nyona yie motegno. Nitie Jehova ma jakel gik ma onge, nyona nyona yie motegno. Nitie Jehova ma jakel changa kama chang onge. Duong' odog ni wendo. Wang'eyo Bartimeo ma Katimeo Wuoyi ma muofu to kendo puth. Nitie kwamo manyalo mako ng'ato tieng' diriyo. Samoro ng'ato kwamo e yorni to chako kwamo e yor cha. Ka ji ok oneno kwamo ni to neno kwamo cha. To Mumba kona Ezekiel ang'wen matindo abiriyo ni kata chandruok momako Zerubabel dongo kaka gode. Gode en gima ji neno, gima ji neno gima bor, ji wuoye gima bor ka gibiro e nyim dhorangau. Chandruok mosiko e dalano momiyo ji tho higa ka higa, ma ka ji go nduru to ji ong'e ni dala uwe ma nduru nochimo. Mumba kona niya, kata dobedo ni chandruok momako Zerubabel, chandruok momaki, tuo momaki, dhier momaki, sehe momaki, kata mana kwede momaki rejection onge gik matimore ni maber wan kod jehova shalom manyalo mako procrastination stagnation spirits mag roundabout motiel gi piny moywayi kogolie chuodhono motimo todo moketie lwanda michung' motegno mano nyasachwa mapok olo ojalok nying'e ni ka erego ng'ama ting'o ne bat malo wacho ni jakono mula kawuono ionge ndike ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode erego ng'ama kawo yesu tere ode erego ng'ama kawo yesu tere ohande erego ng'ama kawo yesu kete sombe nyithinde erego ng'ama kawo yesu wacho ni ruodha igani dweni in sibuor onge le moro amora maromo kodi manuel itimo na ng'wono duong' odog ni wendo duong' odog ni jagalili jeremia achiel matindo apar Jehova wuoyo kod Jeremia ma wuod Ilikia kone ni winji Jeremia, asemi teko mar muko gi pudho gi go piny kendo achaka mi teko mar pidho kod gero. Kawuono ni wabiro mondo wamuki teko ka teko mar kwamo wa kawuono ni wamiye amuri e nying Yesu ja Nazareth, wawacho ne kwamo ni onge nyalo kawuono ni nyaka iwe nyar ng'ani, nyaka iwe wuod ng'ani mondo papers ne okonye, ok ochak okwam kendo. Ohala ni nyaka chung' malo, iji ni nyaka changi, dala ni kwe nyaka bedie, nyaka nyar ng'ani tim arus, nyaka dhok donjie dalani, kata nowach ni dalani kwamo, osemiwa teko mar muko gi pudho gi go piny e nying Yesu ja Nazareth teko no okete lwetwa kinyi wa declare niya kendo wa decree kwa wacho niya e nying Yesu ja Nazareth e kwa mono wuog malo chunga chunga malo nitie Jehova duong odogni asomo kwan piero ariyo gadek asomo kwan piero ariyo kod adek asomo kwan piero ariyo kod adek Nitie Nyasaye manyalo timo ne ng'ato. Nitie Jehova manyalo chung' kod ng'ato e kwamo. Kwan piero ariyo gadek matindo apar gochiko kwan piero ariyo gadek Nyasachwa iber manade pare jaduong' molewo ni ruodhwa mumba kona niya Iseche ma ng'ato lewo ma ng'ato kwamo, nitie Jehova ma jatim ne ng'ato ng'wono. Wang'eyo Jehova mowuoyo kod Joshua ma Kanun ma chieng' ochung'ie lela. Pok odeko mondo Jehova tim ne ng'ato ng'wono. Kwan piero ariyo gadek matin apar gochiko Muma wacho ni Nyasaye ok en dhano madoriambi kowacho ni dala wuo biro ting'o malo biro ting'o. Jehova ok en dhano kowacho ni ino chango ibiro chango. Jehova ok en dhano kowacho na chae rume dala ubiro rumo. Jehova ok en dhano kowacho ni ibiro ting'o nyathi e tiendi ibiro ting'o pok odeko mondo Jehova olok nying ng'ato kowacho ni ng'ato biro yudo tich ibiro yudo ting'a ting'a pepas nigo sani wadwa luongo Yesu mar polo ang'eye jatend lweny mumba kona niya mumba kona niya e Jeremia apar gabich piero ariyo erokamano ruodh polo gi piny e Jeremia apar gabich matindo piero ariyo mumba kona niya duong' odog ni Adonai abiro loki motegno ka ohinga mar chuma kata nokawo alano ma notiel piny wan kod Jehova ma jadwoko geno Obiro loko dakni noero kaka ohinga mar chuma. Joma noparo ni dalano kata dagno biro rumo, gibiro nena ahinya, gibiro rita ahinya. E nying Yesu ja Nazareth, joma nowacho ni ohalano biro lwar, gibiro rita ahinya, gibiro nena ahinya. Joma nowacho ni ijno oting'e ating'a to biro lwar kaka moro chanyocha nolwar. gibiro rito ahinya, gibiro neno ahinya. Joma nowacho ni nyar ng'ane ok notedi, kone giniga ni Jehova miya kara, odwa loka kaka ohinga mar chuma. Mano Jehova Ebeneza, Adonai El Gibo, Nyasaye mapok olo. Duong' odog ni wendo. Abiro loki motegno ka ohinga mar chuma. Oh. Gibiro kedo kodi to ok giniloyi. Gibiro wuotho gotieno to ok giniloyi. Odiochieng' ibiro yudo gik mane gitimo gotieno to thuon Jehova wacho ni ok giniloyi. Tuo masandi no ok noloyi. Ohala marumono Jehova dagi no ohala no ok nolwar. Gibiro kedo kodi to ok giniloyi. Nyithindi mokoso skul fees no ero. Jehova wacho ni biro kedo kodi to wasigu ok noloyi. Ot miparo ni nolor ni no. Wasigu biro kedo kodi to Jehova wacho ni ok noloyi. Nyaka mana tuo mineno koketi piny siranda no. Iwacho ni biro kedo kodi to ok noloyi. E nying Yesu ja Nazareth. Wang'eyo Jehova ma jadwok geno. Mumba kona niya. Gibiro kedo kodi to ok giniloyi, nikech abiro bet kodi mondo ariti. Abiro resi kuom joma timbegi richo, kendo abiro konyi kuom joma undu. An Ruoth Nyasaye mawacho kamano. Jehova ogoyo gi raba stamp mane mare mar polo, owacho ni en ema owacho. Ibiro ked kodi to ok noloyi, ibiro dwar ni mondo midakni okethre, ok nokethre. biro dwaro ni mondo mi ohandi mondo rum ok norum. Nitie Jehova mawacho ni ok giniloyi. Wang'eyo Jehova ma jaduoko geno kama geno oserume. Nitie Jehova ma jatimo ng'wono ne jok moyie. Wang'eye Nyasachwa mapok olo. Duong' mondo dog ne jakondo mula. Ober manade, Yesu ber manade. Chunya odendi wendona. Zaburi piero ang'wen gauchiel wacho niya, Nyasaye kar konyruokna kende tekowa. Kawuono luonge Jehova ma tekoni, luonge aluonga ni ruothine kar konyruokna. Dalawa olewo, dalawa osebedo e kwamo, to ruothine tekona, ruothine tekona, kawuono ruothine kar konyruokna. Omuga mar polo ine kar konyruokna ruodha. Aringa biro iri ruoth ine tekona. Jehova ine tekona. Oh, ene jakonye kinde mar chandruok. Kuom mano, Ok wanaluor kata ka piny yiengni, kendo gode mukore milar kude mag nam. Zaburi pradek matindo apar gachiel wacho niya, duong' odog ni Yesu wendo. Dwadhi adhiya kodi ewi chong, dhi adhiya kodi ewi chong koro. Iseloko kuyo mane an go bedo ilo, kata ne kwamo ting'a ting'a badi malo. oseloko kuyo mane in go mobedo ilo kata ni nyiri ndala wuonge gimoro oseloko kuyo mane in go mobedo ilo ok nobiro loko oseloko erokamano duong' odog ni thuon bende iselonyo lepa mag ywak mimiya lewni mag mor kuom mano ok abi ling' abiro paki gi wer o oh, ruoth nyasaye in e nyasacha omiyo abiro goni erokamano nyaka chieng' ting'a ting'a badi walamo kodi Erokamano Ruodhe Lela. Jehova erokamano. Parie mama molewni. Pare jaduong' molewni Ruodhe kedo. Pare nyathi sikul ni Ruodhewa. Pare jaduong' ni Ruodhe kedo. Pare dala molewni Ruodhewa. Erani malich mondo chung' kodgi. To mana kuom yie e nying Yesu amen jara magwara jodala mageno an mawuoyo kodi nyinga pasta goro ongaro isaya awuok e kanisa mar bahati ministry zren ler e piny kayole namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10 anwoyo namba na madang' iyudago en 07

aye to 705376 mad jehova ma jasir joge ruodhwa ma jaum joge ma jachiel joge osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen